na sɛ wowɔ ha deɛ woyɛ yɛnyɛ no na ɛte ha menua bisa biem mefii a masi na mese nkurɔfoɔ bi ɛma mɛ design ma me ɛwɔ dɔɔ no ne window yi ho ma me na monyɛ pila no design go ho ma me mese adwumafoɔ akɔfoɔ no ayɛ no bra dɔbɛɛ tais so mese tais so mewo tia so ɛna sɛ de gɔgora gɔgora gɔgora sɛ mo paade paa Ayɛ a wɔn bi sɛ nipa papa te sɛ yɛn. Ose eduru baabi a nneɛma bi sei no nka mo ne yɛn nsusu ho a yɛbɛtumi ama mo adwene bi a wɔn afa so. Wo deɛ waa hwɛ. Sika wei a wɔn abɛgye yi nti wogye di sɛ wɔn nsa bɛtumi aka anaa? Ose sɛ odi sika me nso a me nhunu o. Deɛ ɛbɛtumi ayɛ ara ne sɛ mewɔ nkorɔfoɔ bi a wɔn bɛtumi ayɛ adwuma no ama wo. Woyɛ sure? Me na meka kyerɛ wo.
Hwɛ wonim ɛyi wonim me wɔfa me wɔfa Kwaakyei.

Wobae a, yɛn movies ne yɛn biribiara gu hɔ. Nyame ne adi no yie, wahwɛ yɛn so, wamma bɔne biara anto yɛn. Pikaa TV, yɛbɛkɔ so ne yɛn movu ne yɛama mo nneɛma papa, good entertainment, na yɛama moahu sɛ still no yɛ movu forward. Pikaa TV, number one. Meda ase. Bye bye. M'ahwɛfoɔ
M'atiefoɔ, m'adɔfoɔ, m'atitafoɔ, ma mo nyinaa ha awia yi, anwummere yi, baabi a mowɔ biara, mekyeakyea mo. Ɛyɛ mo somfo Adus. Da biara da, me ne mo hyia a, adanseɛ baako pɛ na mede kyerɛ mo. Mekamfo Kristo ama wo. Sɛ wonnim Kristo a, ɛnnɛ da yi, mekamfo ama wo sɛ fa wo ho to ne so. Because ɔno na wode wo ho to ne so a, adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo, na ɛbɛwie wo yie. Me na nka me nsa mfata o. Wo a wunnim me ne nea onim me de, obedi adanseɛ. Ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ nwanwa, ei, ɛnnɛ deɛ adu saa paa ni, but ɛyɛ Onyame adom. Onyame na ɛma mehu no, ɔma mehu ne nnepa, ɛne nea papa yɛ dɛn? ɛwɔ ne mu. Enti na ɛnnɛ mekamfo no ama wo, sɛ wonnim no a, fa wo ho to ne so, na ɔno na ɔbɛma wo awieɛ pa, ɔbɛma wo asetena papa, na wama wo anidaasoɔ, na wahu sɛ Nyame mu, emu ɔdɛ. Onyame deɛ ne mu ɔdɛ, enti sɛ wonnim no a, ɛnnɛ dɛn? mekamfo no ama wo. Ɛwɔ Yesu din mu. Baabi a ɛwɔ biara yɛagye so amen because amen no ɛyɛ nhyira ayɛ dɛn ɛma wo biribi a woyɛ biara ɛyɛ a na ɛyɛ yie nti na mekamfo Kristo ɛdena ama mo ɛnyɛ biribiara awieɛ ɛnam da biara mo nkɔmmɔ a me ne mo die ɛne mo adwene mu ɛyi mo nsusuiɛ a da biara ɛbobɔbɔ so sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛte nneɛma bi ase afa yɛn awaleɛ mu ɛmu te sɛn ɛne sɛnea ɛsi teɛ ɔhaw bi a ɛwɔ yɛn awaleɛ mu sɛ ɛbɛyɛ a yɛde bɛkɔ ɔno Awurade anim yɛne Nyame mma bɛdi ho nkitaho na ɔno nso de afotuo bɛma mo sɛ ɛbɛyɛ a ɔde bɛba wo ho so Sɛ woyɛ mistake bi a, wobɛyɛ dɛn? Wobɛsesa ayɛ dɛn afiri mu? Awiei, meda m'aboafoɔ nyinaa ase, ɛyɛ Edouce Palazzo ne ɛɛ After Wash ne Recu Soap. Baabi a wowɔ biara hwehwɛ bi na tɔ bi, na sɛ wotɔ bi a wobɛyɛ nhyira because ɛyɛ nhyira. Me me sɔfoɔ di kan bɔ mpaeɛ gu so, ɛti sɛ kɔ duru wo fie a, adeɛ bi a woyɛ biara yɛ dɛn? Ɛyɛ nhyira ma wo. Awiei, meda mo ase. Na ɛnnɛ, da biara mebɔ me sɔfo din, na ɛnnɛ, makyini ara aba ne fie. Mɛwurawura mu aa because me mese me tu mmla a na makyerɛ si koro a meyɛ dɛn me tu no. Rev Solomon Ɔsɛkofoɔ yɛtaa di ne ho adanseɛ sɛ wonnim na mesɔre biaa wɔ bia sɛ wonnim Nyame a ɛyɛ a hwehwɛ no akyiri akwan na sɛ wohwehwɛ no na sɛ ɔne wo di nkitaho a me ɔbɛkamfo Kristo ayɛ dɛn ama no wohu sɛ Kristo mmuɔ de sɔfo awiɛɛ. Sɛ ɔmo patwɔ na ho te sɛ. Awurade adum o.
Mese mo ahunu me sɔfo. Me sɔfo deɛ bia bia ɔyɛ bia ɛyɛ. Me na me nim nyame yi o. Ɔne maa me hu nyame. Na futuo ɛne ne dɔ a ɔda na ɛde yɛ dɛn ɛkyerɛ me na nka me koraa me ne hwan. Me sɛ me ka da mɛ ka me story akyerɛ mo na mo ahu baabi a me fire ɛne mpɛmpɛn so ɛnɛ nyame nti ma yɛ dɛn ma bɛ duru sɔfo. Awiei deɛ, sɛ meba wo nan so na sɛ mehaw w'adwene na metuatua w'aso a, na yɛwɔ afotuo na moafa nneɛma bi ayɛ dɛn afiri mu a, mepɛ sɛ meka ma amansan ne wo ho hu sɛ ewiase sɛ biribi yɛ dɛn wɔ wiase ɛti ne ɛda a yɛyɛ dɛn yɛto pum. Sɔfo ɛnɛ yɛ asɛm a yɛde to dwa wɔ awareɛ mu te sɛ dwumadie so yɛbusa sɛ yɛ ase anaa yɛ maame ɛtumi ba awareɛ mu ma no gu anaa ɛti na ɛnɛ Mannante aba me sɔfo no ase sɛ ɛbɛyɛ a wɔde yɛ bɛkɔ ama yɛahu sɛnea ewiase nneɛma yɛ dɛn si teɛ because honhom mu tumi yɛ ɛna honam mu nso tumi yɛ dɛn ɛtumi yɛ nti sɔfo mmoa kɔ aba bio. Yɛa na.
Sɔfo mpakyɛw ɛnɛ sɛ me ne wo due na wotutu wo ka nsɛm ma yɛhu ɛkwae a yɛn maame nom anaa yɛn nserem ba awaleɛ mu a awaleɛ tumi gu. Botae a wɔde ba mu anaa nneɛma a wɔyɛ a etumi tete yɛne yɛn kununom ne yɛn adɔfo ntam. Yiw, ama abisa wei deɛ, ɛne wo team ne w'aboafoɔ nyinaa, Awurade nhyira mo. Amen. Nokwasɛm nie, sɛ yɛka awareɛ ho asɛm a, Ɛdi kan sɛ awareɛ yɛ ayɔnkofa kronkron a ɛda barima ne ɔbaa ntam afebɔɔ a gye sɛ afebɔɔ no nkyerɛmu ne sɛ gye sɛ owuo na ɛtete wɔn ntam. Ɛnnɛ nneɛma bi aba wiase a yɛ a na obi pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔbaa ne ɔbaa ɛyɛ awareɛ. Ɛnyɛ saa na Nyankopɔn asɛm ɛka. Ɛnti ɛdi kan wodi kan te saa adeɛ no ase a ayɔnkofa no aba abɛda ɔbarima ne ɔbaa ntam afebɔɔ. Ɛwɔ saa kwan no so sɛ wɔte sɛ yere ne kunu. Na ɛna anaa asew betumi agu awareɛ? Sɛ wobisa asɛm a wobisa no, ae. Ɛkwan bi so nna ne asew betumi agu awareɛ. Ɛwɔ nkyerɛkyerɛmu bi te sɛ, Deɛ ɛdi kan, yɛwɔ eh, mekenkan book bi afiri me sɔfo panyin baako, Rev. Canon Duya Agyeman.

apam bi a ɛda maame no ne ne ba ntam, anaa papa no ne ne ba ntam. Enti aba abɛyɛ honhom, ne kra ne ne kra akɔkyekyere ho saa. Enti ɔntumi ngya ne ba no sɛdeɛ ne ba no bɛtumi akɔ, sɛdeɛ Bible se, Genesis 2 sɛ, Barima bɛgya ne na ne n'agya, na ɔde ne ho akɔbata ne ho kani no. Ɔntumi ngyae no ma no nkɔ. Enti wɔntumi ngyaa ne saa. Sunsum mu no, wɔne no anya apam. Ne kra mu kra mu akɔ akɔdi ahyia dendeenden a, yɛ ɔdɔ no yɛwɔ mu ahodoɔ bebree. Saa ɔdɔ wei sei no deɛ, aba abɛsi sunsum fam. Enti kyɛ sɛ, baabi a wɔwɔ biara, wɔwɔ awareɛ ase o, baabi a o, ne honhom, ne kra di n'akyi di dendendendenn. Enti sɛ ɛba no saa no a, wobɛhu sɛ saa adeɛ no tumi nam so. ma nipa no time biara no nam saa ties na ɛwɔ ɔne ne ntam no sɛ problem bi kura asi na nye problem bi a kura yɛ yɛ ɔbɔ sɛ na ɔde yɛ ne ɛden ne yɛ ne bere bi awura mu megye me ba meyɛ sei hɛ sesa ne ma kɔ sei na wabɛwura mu na ɔba bɛwura saa deɛ no nti saa ties no Ɔpɛ obi biara a wotie me a wohu sɛ wo ne wo maame wɔ apam bi anaa wo ne wo papa wɔ ayɛ sɛ apam dendeenden bi a ne kra no aba abɛkyekyere wo deɛ ho dendeenden because ɛsɛ sɛ papa no anaa maame no na ɛduru sɛ ɔbɛware a wɔhyira wo na ɔgya wo kwan sɛ ɔde aseɛ na wotumi kɔkɔ ware wawareɛ but wobɛhu sɛ na saa ungodly soul tie no ɛyɛ wo soul tie wo kra ne ne kra akɔ akɔnya apam bi Tete biara na n'ani di w'akyi. Ɛno na ɛkɔfa saa nsunsuansoɔ no tumi de ba. Ɛno yɛ baako. Ɛtɔ so mmienu nso so yɛ sɛ, wohu sɛ twerɛsɛm kaa Genesis chapter two hɔ no, ɔse na barima bɛgya ne na ne n'agya. That is, ɔbaa nso bɛgya ne na ne n'agya. When living is not complete, gya a wogya ne na ne n'agya hɔ no ɛnwie pɛyɛ a, Waba awareɛ ase but n'ani da so wɔ n'akyi. N'ani da so wɔ biribi ketewaa bi kim na wakɔbɔ n'ase amaneɛ. Biribi ketewaa bi kim na wakɔbɔ ne maame amaneɛ. Biribi ketewaa bi kim na wakɔbɔ ne papa amaneɛ. Biribi ketewaa bi kim na waduru efie, abusuafie. Enti ɛmaa awareɛ no mu nsɛm no nyinaa kɔkɔduru fie hɔ a, ɛmaa wɔnya yawdie. ne anibere ne abufuo, na afei mma wɔn tumi tumi ba bɛɛ de bɛwura awareɛ mu. Awareɛ ankasa n'adeban no akɔ akɔyɛ te sɛ wayɛ circle anaa watwa owu. Wohu sɛ owu no a watwa no, sɛ ɛ ɛ ɛ ɛ wo ne wo yere anaa wo ne wo kunu na ɛwɔ mu. Wonim, eh, wɔn a wɔwɔ akyiri no, nsew-nom, nkumanfoɔ, nkotafoɔ, hwanhwan, eh, awo a ɛmmaeɛ, awo a ɛmmaa aba, biribi biara a ɛwɔ mu biara wɔ akyire. Ɛyɛ wo ne wo Nyankopɔn na ɛwɔ apam. Woanyɛ very careful na wammu ani anna hɔ a, wobɛhu sɛ, eh, eh, eh, nsew-nom bɛtumi aba abɛbreki awareɛ no. Wobɛhu sɛ nnamfofoɔ bɛtumi abɛbreki awareɛ no. Ahokyerɛ nnipa bebree ki aware ano. Ne nyinaa wɔ zero no akyi o, a ɛpɛ kwan awura mu. Eti afei mma a wawo wɔn awo wɔn mo. Anka ɛwɔ wɔn sɛ wɔn aware wɔn awo fɛfɛɛfɛ. Nkora wɔn awo mma mmom na aware no egu. Ne nyinaa ti ba bɛwura mu. Eti sɛ saa nneɛma wei nyinaa wɔ hɔ, adwuma wɔ hɔ, adwuma ɛkɔ soɔ, etumi gu awareɛ. Because obi wɔ hɔ a ate yie ma awerɛfire, nneɛma ɛkɔ so ma no, nneɛma yɛ yie ma no no, na ne werɛ firi n'Awurade. Kakrakra afei bohu sɛ na wasate mma asɛm na wasate abra bɔne bi. Abi wɔ hɔnom nso a wobɛhu sɛ nneɛma ɛkɔ yie ma no no na afei wɔyɛ yi nti nsew no mu ɛsoso wɔ saa zero no anaa kanko no akyi a sɛ wɔn soso de wɔn hwene buroni bɛka sɛ poaching their nose ɛde wɔn hwene bɛwura awareɛ no mu pii a nyame amfa ɛkwan mu a na kɛ sɛ ɔbɔnefoɔ no afa kwan mu. Abi wɔ hɔnom a deɛ ɛtwa toɔ koraa nso sɛ asew bi wɔ hɔ a na ɔyɛ jealous bu ɔno kora no ɔyɛ jealous. sɔfo w'asɛm a woka yi ɛna mma ka as ayi nansa wode ayi bi bɛtoo maame a ne ba wɔ aburokyire a wawale a ne ba abɛfa no sɛ wɔnkɔhwɛ ne mama na wɔkɔɛ wakɔgye ne kunu ɛɛ sɛ wohwɛ saa nneɛma wei nyina sɔfo me ba kun na me ba de me si yie baabi a wɔwɔ mm. sɛ nka me me me ba wɔ aburokyire mm, na wabɛfa me de me kɔ na mm. me yaleɛ na anadwo mate sɛ me bɛɛ su na ma sɔle sɛ mekɔ akɔhwɛ me ba mekɔyɛ na me maame ɛne me kunu yɛ dɛn
ɛti wawohwɛ asɔfo ɛti ɛkwan bɛɛ so na ɛbɛfa ɛti me maame a wawo me ɛbɛtumi ne me kunu ada Mɛtumi ne me kunu ayɛ nneɛma a ɛnsɛ sɛ wɔyɛ. Ɛyɛ deɛn ntia?
Sɛ madi kan ka baako sɛ, baako hɔ nom a ɛyɛ jealousy. Sese wɔ sɛ ohun sɛ ebi a wo maame no ayɛ da sɛ wo maame no saa bere wɔ akunafoɔ anaa n'awareɛ nsi no yie. na ɔhwɛ ne babaa ya paa na ɔhwɛ bɛrima tenten gramoo, ɔhwɛ sɛ sɛdeɛ ɔsi teɛ, a onimuonyamfoɔ, asowkɔnɔfoɔ, asowkɔnɔfoɔ, na afei yɛakɔ akɔyɛ nsɛm bebree bi wɔ hɔ nom a honam no akɔnnɔ no nti yɛagyegye no saa no ne adeɛ a ɔno ankasa bɛhyɛ aseɛ sɛ berɛ a ne babaa no nni hɔ no ɔreyiyi ne ho ayɛ nneɛma bi de akyerɛ mmarima. Mmarima nso so, yɛ weakness no wɔ the things we see. So men are easily attracted? Wohu sɛ awarefoɔ, sɛ ɔbaa bi wɔ hɔnom a ɔpɛ sɛ ne kunu kɔn dɔ no a, wohu sɛ mmarima yɛ pɛ TV ne adeɛ hwɛ, wohu sɛ waka no ate sɛ ɔyɛ na ɔnso so ɔtwa wɔn mɛfa hwee na wahyɛ da akyɛ transparent night bi na ɔde twam na ɔde kɔba ɛ ɔbɛdum TV no sisi a because nneɛma a yɛde ani hu Ɛno na gyegye yɛn. Nti ɔde kɔyɛ saa no a, bohu sɛ na afei ɔkɔfa asɛm aba na wama no akɔ na akɔgyegye no na akɔfa nsɛm bebree aba. Sɔfo, ɛpɛ sɛ yɛde kɔ honhom mu fam. Adeɛ a Maame yɛɛ yi, me mmom deɛ mesusu sɛ ɛyɛ bayie. Because obi a ɔnyɛ bayifoɔ no, anaa ɔnni ani bɔne no, ɔntumi nnyae ne ho mma ne ne ba kunu, anaa ɔntumi mma ne ba awaleɛ mu mmɛgu awaleɛ no saa ma no nyɛ yie. Ɛyɛ interesting.
Adeɛ baako a wobɛgye Yesu di, woyɛ, wobɛfa Kristo sɛ ɔkra gye nkwa a, Awurade nnye mfiri wo pɛ, ɔnnye mfiri, ɔnnye mfiri wo nsam yɛ wo pɛ. Ana deɛ ɛtɔ so mmienu, wo pɛ no ara mu nso so ana akɔnnɔ wɔ? Hwɛ, efunu nko ara na enni atenka. Wokɔ na wokɔ mɔkyere na yɛdan obi awu, yɛdan no to a, ɔnni atenka. Mpanyimfoɔ se deɛ wawu anim kata wo to. Ɔntumi nyɛ hwee. Ba nnipa bia nkwa wɔ mu bia wɔ atenka. Ɛno nti eh, sometimes wobɛtumi de akɔ, yes, obi wɔ ma na honhom mu ɔyɛ adwuma dada. Ana eh, honhom mu no koraa waware ne ba no. To aware ne ba deɛ a neɛ deɛ ne ba wɔ biara yɛ ne dea but about seventy seventy five percent is not about sɛ ɔyɛ bɛ yie but ne ho yɛ ne dɛ yɛwɔ mmerɛwafoɔ no bu a maamefoɔ no bu hɔ no ma ne ho yɛ ne dɛ papapapapapa ɛno nti Ɔpɛ Satan biara no satisfy ne lust. Ana Nyame abɔdeɛ su mu no ankasa no yɛ onipa bi a by nature obetumi atena ase ten years ɔyɛ ɔbaa ɔne barima nhyia da hwee nyɛ no. Obi wɔ hɔ nso so a by nature sɛ ne kunu koraa na atu kwan koraa kɔ abrokyire na sɛ bi a bɛ one month, three months, six months ɛ obetwa ne ho sisi a nso na ebi a ɔyɛ ɔbaa. So ne ne yɛ ne yɛ natural adeɛ ne instincts na ɛwɔ yɛn mu no ankasa no yɛ obi wɔ hɔ nom a ne ne su ne ne ban no ɔmpɛ Ɛnna ɛnna ɛnna bɛɛma ne ɔbaa yi nhyɛ wɔn pɛ saa adeɛ no yɛwɔ bi wɔ hɔ soso a da biaa awaresɛm no ebi ba yɛn anim a ebi mo koraa tumi di ano nyinaa ɛsɛ ɛneɛ me nkɔ rounds sɛn ɛneɛ me nkɔ sɛɛ ne nyinaa na aba abɛyɛ problem ne nyinaa nyɛ biribiaa sɛ ɛyɛ sɛdeɛ nipa na te nka si teɛ na ɛno na nka twerɛsɛm se second Corinthians 5 sɛ nti obi wɔ Kristo mu a na wayɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no nyinaa atwam Paul se mehyɛ me nipadua no so medi me nipadua no nya Because honam no deɛ ɔbɛkyekye wo, ɔbɛyɛ sɛɛ, nanso so wo na ɔsɛ ɔhyɛ no so? Ɛnneɛ mmarima nso a obi wɔ koraa sɛbesɛbee o, w'anim fɛreɛ, ɔbaa kɔ mfikyire koraa mpo a, wotumi ka kyerɛ no sɛ, Ei, dabi, kɔ, kɔdware bra, kɔdware bra, deɛn, wei deɛn, ɛne nkɔnɔbaa nso wobɛka no sɛn? Ne nyinaa yɛ honam no a ɔntumi nhyɛ soɔ no. Nti ɔbaa bi wɔ hɔnom a, ɔhu, ɔwɔ type bi ɔpɛ, Type ɔpɛm ne sɛ ebia barima tintim fɛfɛ bi a yɛfrɛ no sɛ agyire da ne sim anaa ebi a yɛfrɛ no sɛ nkukuso nwi bi anaa ebi obi a ɔso wa ɔno ne type ɛna ne ba no akɔfa ne type ɛna ɔno nso so ama honam no akɔ no no ɛnyɛ dɛn ɛmpɛ baabi ntena ebia na ɔni bɛ yi ɔnim sɛ deɛ si tu but honam no akɔ no no ɔntumi nhyɛ so ɛntra. Atiefoɔ awie sɛ mo ate sɛ mo ate nsɛm a ɛkɔ so ɛnɛ mesɔfo Wɔapɛnsɛpɛnsɛ nsɛm no, wɔayiyi nneɛma ani hɛ, wɔama yɛn nneɛma bebree, afutuo bebree. Sɛ moahu nea ɛkɔ so. Sɔfo mɛda wo ase awie. Yɛbɛtoa so because yɛnkɔe. Me sɔfo me ne no wɔ nsɛm bebree. Mepɛ sɛ motie afutusɛm bebree yɛ dɛn ɛwɔ ne nkyɛn. Ɔho nso wɔka a na wɔde mo kɔ Bible mu. Ɛnɛ wonim Kristo nti mɛka kyerɛ sɛ mekamfo Kristo ayɛ dɛn ama wo. Because saa dwumadie wei sɛ wotena ase na wohwɛ na da biara wohwɛ da biara wohwɛ na nti woanhu Nyame a na yɛ sɛ woretu a mennim ade koro a ɛbɛfa so abɛyɛ dɛn ama wahu Kristo. Sɔfo Te sɛ yɛahwɛ honhom mu ne honam fam nea nsew no ma wɔtumi yɛ dɛn? Wɔtumi yɛ. Nanso afa asɛm baako bi kyere m'adwene. Ná mibisa sɛ, nsew no a ɛyɛ a wɔba aware mu, wɔfiri ne fie na wɔasesa ne nneɛma, ɔse mekɔdi nnawɔtwe, ɔbɛba bosome, bosome mmienu, ɔda so yɛ dɛn? Te fie hɔ. Sɔfo, ɛgyina ɛno so tumi bu aware anaa? Yoo, medase paa Adisa. Adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ, deɛ ɛdi kan no, a na dodoɔ no ara, ɛyɛ a na ɛnyɛ adwene bɔne ana wɔn de ba, titiriw nsew no mu. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ, obi wɔ hɔnom a, na Awurade adom wɔn mpaebɔ, ɔno okyini a n'ani abere a ɔbɔ mpaeɛ sɛ Awurade bɛboa ma ne babaa bi anaa ne ba barima awo. Maame bi wɔ hɔ mpo a, ɔfa ne babaa ne ne ba barima no nyinaa bom sɛ ne mma. Na afei ɔkɔwoeɛ no, ebia ɛbɛyɛ afe koraa ankyɛ, ɛɛ ba deɛ edi kan abakan biara no, ano ɔwo a, ɔsɛ yɛhoahoa no. Obiara abusua because ɔyɛ ba a ɛba foforɔ a waba abusua no mu. Na ebi koraa ɔkɔwoeɛ koraa ankyɛ na foforɔ nso asan abɛka ho. Meka sɛ nipa nso ɔyɛ aban adwuma anaa adwuma no a ɔyɛ no mmara mma no kwan sɛ ɔntumi ntena mfie mmono bosome mmiɛnsa. Ɛno nti bia yɛyɛ no ohia boafoɔ bi, somufoɔ bi. Ɔhwɛ so sɛ bia ɔbakɔfa obi a ɔnnim no baabiara na ɔde no aba abɛtena ne fie deɛ, na bia ɔbaa yi ne ne kunu adi ho nkɔmmɔ sɛ nea mema me maame mmra. Nti wɔn sɛ na ɔma no aba. Afei maame no baeɛ no ɔboa yɛ biribiara kamakama deɛ. Nanso so afei duru berɛ a na maame no bɛkɔ bɛka sɛ maame no wɔ kuro ketewa mu na waba abɛpue kuro kɛseɛ mu. na afei ahotɔ, air condition, tie TV, ɛbɔ daa ho. Afei ɔhwɛ paa sɛ asetena yi pa a ɔbɛkɔ mu asan akɔ kookoo ase, asan akɔda sum mu ne nneɛma ne brɛ a ɔkɔ brɛ ne adeɛ, na maame yi ankasa nso agye nhini. Enti ɛba saa a, ɛtumi kɔfa ntawantawa de ba, na ntɔkwa nketekete rekɔ so. Obi wɔ hɔnom a, barima bi wɔ hɔnom a, eh, deɛ ɛdi kan, ɔmpɛ saa adeɛ no, ɔfɛre n'aseɛ no mu. Obi wɔ hɔ sɛ ɔde ɛtɔ so mmienu deɛ ɔne ne nnamfofoɔ anaa history bi ab asɛm bi a wateɛ sɛ ei obi maa n'ase baa ebi fie ne adeɛ deɛ ɛkɔɔ soɔ. Obi wɔ hɔ nso so so a yɛ a na deɛ ɛtumi ma saa adeɛ no ba ne sɛ ɔno eh me maame deɛ ne ho kann ɔyɛ kann but m'ase deɛ ɔyɛ bayifoɔ. Sɔfo asɛm wɔ no nnɛ wɔ m'adwene mu sɛ mɛbisa wo paa ɛna wei abɛto mu. Ɛno no, mepɛ sɛ mibisa sɛ, ɛyɛ a na mmaa no, ɛyɛ yɛn su bi a ɛwɔ yɛn mu sɛ yɛgye yɛn maame a wɔawo atom, bae ase deɛ, yɛpa no no? Mm, meda ase paa. Ɛm sɛ wohwɛ yɛ Bibirem ha a, ɛɛ, yɛ, yɛn Bibirem ha no, because wokɔ a Borɔfo no mu no ne adeɛ no, saa nneɛma nneɛma no ani hɔ. Yɛn Bibirem ha titiriw no, no yɛwɔ saa adwene no sɛ, Eh eh eh M'ase ɛnyɛ M'ase deɛ wɔ nyɛ wɔ M'ase bɛkyɛ m'adeɛ a Ɔbrɛ m'aduane a mɛkɔ akɔto agu M'ase brɛ me biribi a dabrɛ no ɔba abɛyɛ me biribi So ahu? Ɛyɛ adwenyɛ bi a yɛanya a yɛadua wɔ yɛn mu Because sɛ wonim twerɛsɛm a ɛreka biribi akyerɛ me ne wo mmienu sɛ Wo no a woagye Yesu Kristo adie no woadi wiase so nkonim Kristo no a wote no mu Awurade san kaa anigya hɔ asɛm deɛ Nanso adɛn na ɛwɔ sɛ mede adwene bi bɛhyɛ mu? Sɛ m'asedi ɔyɛbɛyifoɔ, enti asow ba a na memmunamuna no, asow ba a me ne me yere ntam asɛe maa me nso so memmunamuna no, asow ba koraa a na metutu kwan, na afei meyɛ ayi ne ade. Afei deɛ, eh-eh-eh-eh, me nso medeɛ baeɛ deɛ a, na nea mede anigyeɛ rehyia. Mepɛ sɛ me kunu no nso so by force, ɔno nso so soma ano tia no. hyia no nti ba saa deɛ ok ɛneɛ ɛyi sɛ me nso so me nso so papa nyɛ hwee abɔne nyɛ hwee nipa su no ɛgyina ne yɛ sɛ me me maame baeɛ na wo womunamunaa no anaa wode hyɛ w'adwene mu sɛ wɔyɛ bayifoɔ deɛ a ɛneɛ wososo deɛ ba soso deɛ a saa pɛpɛpɛ ana ɛteɛ. Menim maame bi a ɔsuro Nyame papa. Ana maame yi, ɔbaa sɛ ɔbɛboa sɛdeɛ yɛreka yi biara wɔ fie. Ɔsom aboa ma maame, ne babaa yi, kyerɛ sɛ maame yi koraa na ɛsi wɔn nneɛma yɛ biribiara, ɛsi n'ase yi nneɛma yɛ biribiara. Wɔn a wɔte ɔdɔ mu, wɔkɔ no wɔma maame na ɛyɛ aduane, yɛ biribiara, asew na ɛyɛ biribiara. Ɔdɔ ne Kristo mu paa. But ɛduru point bi no sɛ na ɛha bɛrima no, bɛrima no nso so ɛde mfomsoɔ yɛ ne sɛ wantumi koraa mmi n'ano anka nkyerɛ ne yere sɛ sei. Afei ɔne ne ɛko ntɔkwa ne adeɛ no, ne kɛ sɛ ntɔkwa mu ne adeɛ na ɛdan a bɛrima ne ne yere da mu no, na wama no ɔda sɛ wɔn mu mfa ne nneɛma nkɔ dan ɛdan foforɔ mu, the other room, ɔhia no ne dan mu, wɔn nhu ade korɔ. Nyame na ɛboa no na ababaawa no nam abɔnten baabi a ɔmantam wɔn wɔ no. Ɛna ɔpanyin bi frɛɛ no, ɔde no tenaa ase na ɔse, Ɔbaa, mesrɛ wo, mepɛ sɛ meka wo asɛm bi. Asɛm a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ, meyɛ panyini. Wopɛ sɛ w'awareɛ yɛ yie ma wo a, bɔ mmɔden ara na ma wo maame mpɛ baabi mfa. Mebɛyɛ awerɛhosɛm de ma maame no. Ma maame no so te ɔde bɛto m'anim no. Mebɔ mpaeɛ na egyaa no kwan na ma ɔsan kɔ n'akurase a, Awurade adom ɔte hɔnom a, afei awareɛ no nso so retumi kɔ so. Etɔ da bi a, ɛyɛ a na obi wɔ hɔnom koraa a na asew nyɛɛ no hwee. Nanso so ofiri sɛ asoyewa ba awareyɛ no mu no, na akɔ akɔyɛ te sɛ akɔyɛ sɛ two against one? Etɔ da bi a yɛadwene nso tumi yɛ saa nneɛma no ma yɛn. Ebi wɔ hɔ nso so a, deɛ wate pɛn, ɛkyena bi koraa sɛ ɔbɛka ho deɛ sɛdeɛ ɔne ne ba bɛka abom no abɛku me. Moabɛfa m'agyapadeɛ. Deɛ ate pɛn ne yadwene so tumi ma no ba saa. Bisa. Nnwomahwɛfoɔ, sɛ moate nso ma me sɔfo de ma mo. Ɛyɛ nokorɛ o, yɛn maamenom ne yɛn nsenom da biara da nsɛm bebree sisi fie. Asomdwoeɛ mma fie. Deɛ wɔka nyinaa yɛ nokorɛ o. Ɔbaa me me maame ba deɛ a, me maame yɛ kronkron. Baabɛrima maame ba a, bɛrima maame yɛ bayifo. Sɛ wote saa a, Ɛnnɛ da yi, metu wo fo sɛ saa deɛ no a woreyɛ no, sɛ woannyae a, da biara da wo a wɔ deɛ, asomdwoeɛ mma mu. Sɛ wote saa a, mesrɛ wo, twe ho firi ho na wɔ dɔ nta w'awale mu. Sɔfo, mɛda wo ase. Sɔfo, mpakyɛw, mepɛ sɛ woka biribi kyerɛ wɔn a wɔrehwɛ yɛn ne wɔn mu tie, afotuosɛm kakraa bi wode ma wɔn na sɛ obi te saa tebea no mu a, watwe ne ho afiri. Yo, Deɛ ɛdi kan, awarefoɔ, mepɛ sɛ meka ma obiara te aseɛ sɛ, awareɛ da biara sɛ wobɛhu sɛ yɛ exchange vows a, yɛtaa ka kasa bi, ɔse marriage is a honourable institution ordained by God. Awareɛ yɛ animuonyam ahyɛdeɛ bi a Onyankopɔn no ara na ɛtintimyɛ a ɛnyɛ nnipa na ɛkɔsusuw ho kyerɛɛ Onyame. Nyame no ara na ɛhyehyɛeɛ wɔ Eden turo mu de maa nnipa. Ɛsiane sɛ ɛyɛ animuonyamhyɛ adeɛ a ɔse deɛ wanya awareɛ no anya adom anaa wanya animuonyam no, mɛsrɛ sɛ yɛbɛtumi atena ase a yɛnseseeɛ. Obiara ne n'awareɛ problems. Obiara ne nneɛma a ɛbɛtumi akɔɔso awareɛ, ɛbɛtumi atu awareɛ mu anigyeɛ. Awareɛ mu anigyeɛ ne awareɛ mu dɔ no, ma menka asɛm bi nkyerɛ wo, love is not automatic. Ɛyɛ Kristo dɔ no, ɔdɔ, ɔdɔ yɛn no na ɛyɛ automatic. Wode aseɛ? Automatic in the sense sɛ, ɛyɛ agape love a ɛreyɛ adwuma a, nokwasɛm ne sɛ, sɛdeɛ yɛyɛ adebɔnyɛfoɔ mpo na Kristo ne dɔ no da so yɛ adwuma ma yɛn. Yɛyɛ nnipa. Sɛ ɔne nipa no te na sɛ nneɛma bi nkɔ yie na ɛkɔ so na ɛkɔ so a, bohu sɛ ɔdɔ no a na ɔwɔ ma wɔ no na ɛ ɛ ɛ ano dwo. Ebia deɛ ɔtie ayɛyie koraa wo deɛ bɛrima no atumi aka nokwaresɛm akyerɛ wo sɛ, mesrɛ wo, ma w'ase mf wo maame mfiri fie hɔ anaa ma wo papa mfiri fie hɔ anaa wo nua no koraa ɔbaa no ɔmfiri fie hɔ, mesrɛ wo. Sɛ ɔde ɔdɔ aka saa asɛm yi akyerɛ wo a, pɛ ayi ɛ ɛ kwan bi a wobɛnya Nyamesurofoɔ bi na ne wɔn akasa. Moapɛ kwan bi a mobɛyɛ na afiri hɔ na ɛnkɔyɛ suntidua because daakye biara mo mmienu na mokɔgu akontaa akyerɛ Awurade. Awurade nhyira mo. Sɔfo meda ase paa sɛ mo ate o afutu sɛm wei fa to wakoma pono so na da biala da da biala da fa kɔ adwendwem sɛ bɛyɛ a wawaleɛ ɛnto sini Na deɛ bi ada anigye mu. Meda mo ase paa. Ɛyɛ w'awale mu te sɛ dwumadie. Da biara mese mennyae mo mu o. Sɛ mennyae mo na me mɛnya anya me sɔfo yi nso. Humm. Sɔfo mengyae no da. Da biara da mɛkɔ ne nan ase because ɔna asakyera me nti sɛ wasakyera me deɛ a na sɛ biribi wɔ me mu deɛ ɛwɔ sɛ ɔtumi yi pie na ama nsa nyinaa ayɛ dɛn? Ɛhu sɔfo.